Кешедә бар нәрсә дә гүзәл булырга тиеш. Йөзе дә, киеме дә, уйлары һәм күңеле дә, дип язган Антон Павлович Чехов. Чыннан да, күңеле матур булган кеше генә матурлыкны, гүзәллекне күрергә һәм тудырырга сәләтле. Юкка гына татар халкы Агачны яфрак, ә кешене хезмәт бизи димәгән. Эшләгән эшеңнән тәм табып, Шул ук вакытта башкаларны да сөендереп яшәү, нинди олы бәхет бит ул! Яраткан эше булып, хезмәт сөйгән кеше генә бу дөньяда үз урынын таба ала. Шундый кешеләрнең берсе, Яр Чаллы шәһәрендә гомер итүче, агачны уеп ясау остасы, алтын куллы Закиров Фоат абый.
Фуат абый, үзегез белән бераз таныштырып китегез әле. Мин үзем туган авылым минем Саба районы Сабабаш авылыннан. 1951 елда тудым мин. Мәктәпне бетердем. Башлангыч мәктәп Сабабаш авылында, анда Килдебәк авылында урта белемне бетереп, армияга киттем. Армияга киткәнче бер ел урманда эшләдем. Армиядан кайткач тагы урманга кердем. Анда лифтик булып, техник лесовоз булып эшләдем. Шуннан соң биш-алты ел эшләгәч, монда Чаллыга килдем. Чаллыда эшли башладым. Менә шунда ясый башладым бай берләнләр. Агачтан оеп ясау шөгыле белән ничә яшьтән кызыксынасыз? Кечкенәдәнме? Балачактан да ук булгандыр инде бу. Безнең әти бик оста иде бу эшкә. Менә бу эш белән монда Чаллыга килгәч тотындым мин. Уже и армиядә ясый башлаган идем. Армиядә миңа хезмәт иткәндә, безнең полигонда хезмәт иттем, мин ракетный войскада. Шуның полигонның макетын ясарга куштылар миңа. Менә шул макетны ясап бирдем беренче. Ул балалар туып, үсә башлагач, алар садикка йөртә башлагач, менә шул садикларга әйберләр ясый башладым мин. Аларга сораулар буенча бик күп әйберләр ясадым анда. Менә шул вакыттан башладым. Аннан соң әкрен-әкрен ясый башладым. Иң беренчедән ан үземнең ясаган эшем үзебезгә дип инде менә бу Сөембикә манарасы ясадым шырпыдан мин. Ясый башладым чаналар. Бүгеп итеп бөтенесен дә менә чана монда. Ә менә менә чана бар бит менә шул. Чаналар ясап. Аннан чаналар ясап, от нигә тәгәрмәч ясап карадым. Тәгәрмәч ясап килеп чыкты да, шуннан соң арбалар ясарга инде. Бер бер сигез тулы мәчет ясадым инде. Барсын да бүләк итеп барам мәчетләрнең үзләренә. Фуат абый, эшләрегезне нинди күргәзмәләрдә күрергә була? Элек булган вакытларда менә һәр елны картиналар галереясында уздыралар иде безнең шагыйрь көнен. Анда менә Шайх Разиев шушы вакытта булды ул. Анда Шайх Разиев үзе килә торган иде һәрвакытта да. Ясаганда иң катлаулы булып тоелган эшегез нинди? Алар бар да катлаулы. Эшли башлагач, әйбәт бәлә җайлана. Менә иң катлаулысы шул Нур Ихлас мәчете булды. Аны менә туры китереп булмый, бит разверналар кирәк. Төрле яктан фотография төшереп, менә кайтып бала җыя-җыя әкренге җыеп чыктым мин аны аннан соң. Нинди агачлар кулланасыз?
Төп агач юкә агачы. Юкә, тал агачы. Ну, аннан менә зубочисткалар бар бит инде. Алар Анда мин нигә нәрсә күрсәм шуны җыеп барам мин. Менә бу әйберләр менә бу. Ни бар икән? Кытайдан кайткан бамбук ниләре. Теге нәрсә бар, жалюзилар бар иде бит әле. Бер күрдем дә алып куйдым, әйттем, кирәге чыгар дип. Менә кирәге чыкты. Һәр мәчетләргә дә күбесенә менә шуны белән генә җибәрә. Аннан соң менә бу имәнли инде. Имән шпон, шпон дип аталган түбәләр.
Сезнеңчә, агач белән эшкә остасына нинди сыйфатлар хас булырга тиеш? Сабырлык кирәк, үҗәтлелек кирәк. Түземлек кирәк инде шуларны. Ну, утырганда менә, эшләп утырганда рәхәт инде шуның белән. Үзеңә бер төрле приятно нити була. Удовольствие аласың, канәгатьлек аласың. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт, Фоат абый!
Киләчәктә дә сезнең Зәвыклы, матур, иҗади җимешләрегезне күргәзмәләрдә күрергә язсын иде. Амин.